Is-sena ta' tajba minn ftit ieħor ser jibda l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa ħa niftaħ il-ġimgħa ma' personaġġ li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira lih. Il-lejla ser nospita lill-awtur Trevor Zara. Trevor, il-kitbiet tiegħu u l-istejjer tiegħu saħħru n-nazzjon, saħħru ġenerazzjonijiet differenti, u mhux lilna l-Maltin biss, għax fil-fatt, il-kotba ta' Trevor ġew ippubblikati b'lingwi differenti.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
United Colors of Benetton. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. St. Thomas Hospital.
Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, l-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa. Qegħdin ngħixu l-aħħar jumej tax-xahar ta' Frar. Bla dubju dis-sena nistgħu ngħidu li l-iktar xahar li tana xita kien ix-xahar ta' Frar. Iva veru li għadu t-tieni xahar, però bla dubju li dax-xahar kien wieħed mill-iktar li qatt kellna xita. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi llejla. Fil-fatt ippubblika 'l fuq minn 130 ktieb, ir-rakkonti u l-istejjer tiegħu tista' taqrhom bil-Malti, bl-Ingliż, bil-Franċiż u r-Russu fost l-oħrajn. Nilqa' miegħi lil Trevor Zahra. Kif int? Serata tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek.
Jiena ħa nieħu posti Biex insegwu t-tradizzjoni ta' Prime Time, li hija li nirreġistra l-mistiedna tiegħi. Trevor, ikolli bżonn ftit dettalji jiena biex nirreġistrak. Isem u kunjom? Naħseb Trevor Zahra jidhirli. Taħseb?
Trevor Zahra, data tat-twelid? Mhux xi mitejn sena ilu tgħid? Le, kemm ilek Trevor? Sittax ta' Diċembru, 47.
47, jiġifieri inti għalaqt Diċembru li għadda. 75 sena.
75. Trevor, x'inhu s-sigriet? Biex ta' 75 sena teqpa' hekk. Ma nara l-ebda sigriet assolutament jiena. Le?
L-uniku ħaġa illi jiena dejjem għaddej naħdem. Naħdem mhux manwalment għax manwalment ma nagħmel xejn. Imma li naħseb u nipprova nikkrea xi ħaġa naħseb moħħi dejjem itektek b'xi ħaġa. Li żżomm ruħek attiv.
Importanti dik naħseb jiena. Fejn int imwieled, Trev?
Iż-Żejtun.
Imwieled iż-Żejtun.
Għandi l-pjaċir ngħid.
Residenti? Wied il-Għajn, Marsaskala. Wied il-Għajn.
Professjoni? Kont għalliem. Imma llum issa li ili irtirat 20 sena. U allura llum fuq il-kitba biss. Ħa nieħdok lura fiż-Żejtun ta' tfulitek. Nassumi li kien differenti kompletament miż-Żejtun tal-lum. Kif tiftakru, Trev? Bħalma kien dejjem.
Fi tfuliti ż-Żejtun, l-iktar ħaġa li niftakar u baqgħet msammra ġo moħħi hija n-nuqqas kbir ta' traffiku. Karozzi ftit li xejn kien hemm. Kulħadd jilgħab il-ballun barra. Nħobb ngħidha din wara l-ħin tal-iskola, nispiċċaw l-iskola fl-erbgħa dik il-ħabta konna, il-primarja qed ngħid. Wara l-ħin tal-iskola t-triqat mimlijin tfal. Playgrounds ma kenniex, kien għadu ma nbdewx il-playing fields jiġifieri bil-bandli u da, ma kienx hemm minn dawn. Dak bdew ftit iktar tard. Qed nitkellem fuq iż-Żejtun tal-ħamsinijiet jien sewwa. It-traqat kollha mimlijin tfal, karozzi m'hemmx, periklu m'hemmx. Barra minn hekk, ħaġa oħra iż-Żejtun kien iktar imdawwar bil-kampanja. Kien hemm ovvjament inqas bini, hux vera? Inqas bini, jiġifieri llum iż-Żejtun nistgħu ngħidu għaqad pereżempju ma' Ħal Għaxaq. Mhux hekk? Tifhem? Daqs kemm fetaħ. Eh, biex ma ngħidx ukoll ma witty line eċċetera. Imma li dik il-ħabta kien imdawwar kollu bil-kampanja. Insomma, ehm, it-tifkiriet tiegħi jien taż-Żejtun jirriflettu ħafna wkoll fil-kitbiet tiegħi. Inti kont qatta' ħafna ħin man-nanna ż-Żejtun. Ukoll iva, iva hekk hu. In-nanna kienet tgħix mat-tija kif kienet? Eħe, għax it-tija kienet it-tifla tagħha xebba u baqgħet magħha sa ma mietet. Ehm, issa, Il-fatt li jiena kont nqatta' ħafna ħanti n-nanna, ir-raġuni kienet din, illi semmejt il-primarja l-ewwel, fl-iskola primarja kien ikollna break ta' sagħtejn. U fi dak il-break kulħadd jitlaq lejn id-dar. Imma jiena ommi kienu joqogħdu daqsxejn 'l bogħod mill-iskola, għalhekk kont nippreferi noqgħod għand in-nanna li kienet id-dar tagħha fit-triq tal-iskola. In-nanna u t-tija. U f'dawk is-sagħtejn swewli jiena li sirt inħobb il-letteratura. Għax in-nanna u t-tija t-tnejn kienu jafu ħafna stejjer u poeżiji bl-amment u leġġendi u dejjem nisma' u r-rakkont tal-familja. L-iktar li affaxxinawni dawk kienu, aktar kważi mill-istejjer, in-nanna toqgħod tgħidli fuq in-nanniet tagħha. Allura ovvjament ara kemm kont tmur lura fil-ġenerazzjonijiet. Ara kemm qed immorru 'l bogħod, jiġifieri nanna dik il-ħabta kellha mat-tmenin sena. Qed nitkellmu fil-ħamsinijiet din. Issa ħa mmur, ħa qed tkellimni fuq in-nanniet tagħha! Jiġifieri erġajna morna s-seklu ta' qabel? U żgur, ara kemm morna 'l bogħod!
Fil-fatt, meta ktibt jien l-Praspar ta' Kunċetto Marinton, kienu ispirati minn dal-ambjent, mill-ambjent li n-nanna kienet tgħidli fuq il-familja tagħha. Wieħed mill-iktar kotba umoristiċi, wieħed mill-iktar kotba li jqabbadni nostalġija għax niftakar sjuf sħaħ fi tfuliti, naqrah dak il-ktieb u vera kien idaħħaqni l-affarijiet u l-Praspar u r-rakkonti. Dak meta ktibtu kont l-iskola għad jiena kont jiġifieri Form Four. Dak huwa l-ewwel ktieb tiegħek? L-ewwel li ktibt, mhux l-ewwel li ppubblikajt. Imma l-ewwel li ktibt għax meta ktibtu dak kont xi erbatax-il sena kelli, xi ħaġa hekk. Jekk nitkellmu fuq il-kotba għat-tfal, Trev, għandek serje ta' kotba vera ħelwin li ktibthom fi żmien Covid. U dik is-serje ta' kotba tikteb tirrakkonta inti li tikteb u tidħaq inti u tagħmilhom. Ħadd ma jista' jidħaq, ħadd ma jista' dawk, dawk. Dawk hemm setta' erba' kotba. Kif għadt inti l-aħħar wieħed ktibtu fi żmien il-Covid, fil-fatt jismu Ħadd ma jista' jisol jagħtas fil-pubbliku. Eħe, dawka kotba illi, kif għadt inti, nikteb u ngħoxx għajnejn niktibhom għax għalkemm inti l-ktieb tkun ippjanajthom, jiena nkun ippjanajtu kollu u naf x'se ngħid, imma mbagħad ċerti modi kif tgħidhom, dak joħroġ dak il-ħin.

Trevor, il-kotba tat-tfal tiegħek inti ma tkunx responsabbli biss mill-rakkont, mill-kitba, però tkun responsabbli wkoll mill-illustruzzjonijiet tagħhom. Ekku, ekku, iva.
Kurżità personali, kif taħdem? Tikteb l-istorja mbagħad l-illustruzzjonijiet, viċi versa? Jiddependi, jiddependi. Ara, fil-kotba tat-tfal iż-żgħar, dawk li nsejħulhom picture books, jiġifieri dawk li jkunu jkollhom ftit kliem, u l-istorja qed tirrakkunta inti iktar kważi bl-istampa milli bil-kelma, għat-tfal iż-żgħar nett. Dawk, Flimkien, waqt li qed nippjana l-istorja, nippjana l-kitba tal-istorja, is-suġġett tal-istorja, nippjana wkoll l-illustrazzjonijiet. Fil-fatt nagħmel l-iskeċċis dak il-ħin u jiġieli nimmodifika l-kliem skont l-iskeċċ jew viċe versa. Imma fl-istejjer tat-tfal kbar, għaxar snin, tnax-il sena, hemmhekk le, hemmhekk l-ewwel l-istorja u mbagħad l-illustrazzjoni tiġi wara. U nara wkoll xi stil ħa ntiha. Ara għaliex, jekk għandi ktieb illi pereżempju qed jitkellem fuq stil antik, pereżempju, Qed niftakar ħolm tal-Milied, pereżempju. Dak għamiltu stil illi jmur daqsxejn lura, ħdimthom bil-pinna, b'ħafna cross hatching, b'ħafna daqqiet ġo fihom, biex jissimulaw kemm jista' jkun l-istil anke tal-epoka tal-ktieb. Kif ikollok tfal, tfal żgħar oħra imbagħad trid tibdel l-istil kompletament. Qed nitkellmu fuq il-Milied, Trevor. Jien wasal li għal widnejja x'kienu qegħdin hawnhekk, li qed taħdem fuq proġett interessanti ma' The New Victorians. Illa hu, waslitlek diġà? Waslitli, għax il-ġimgħa l-oħra kienu qegħdin bilqiegħda hawnhekk, jew ħmistax ilu kienu qegħdin bilqiegħda hawnhekk, u kienu vera eċċitati li ġejjin jiltaqgħu miegħek, għax ovvjament, bħal kulħadd u bħal kulħadd tal-ġenerazzjoni tiegħi, kbirna bl-istejjer tiegħek, Trev. Ngħidlek il-verità, tant għadu fil-bidu tiegħu dal-proġett li x'se jsir eżattament għadni anqas naf. Imma naf li qed naħdmu fuq xi ħaġa flimkien u jibda jkollna l-laqgħat u l-proġett jibda jikber bil-mod il-mod imbagħad. Trev, meta tkellimna fil-passat, wieħed mill-kummenti li l-aktar laqtuni lili, Għedt li, bħala awtur għandek ir-responsabilità li l-qarrej jibda jafdak. Iva.
Għalkemm inti qed tikteb il-fiction, jien nemmen li fiction m'hawn xejn. Għax kollox huwa bbażat fuq ir-realtà. Fuq ir-realtà, veru. Jiena qed nikteb fuq ħajti.
Mibdula, modifikata, u jew fuq ħajjet nies oħra li jien naf. Jiġifieri fiction m'hawn xejn. Però, apparti minn hekk, meta inti qed tikteb storja, Il-qari jrid jidħol fid-dinja tiegħek, fid-dinja tiegħek, u jemmen dak li qed tgħidlu. Ara trid tagħmel riċerka tajba inti, id-dati li qed inti tivvinta jridu jkunu jaqblu flimkien, jridu jkunu jigsaw puzzle. Jiġifieri għax il-qarrej is-sabiħ tiegħu li hu jħossu mitluf, issa jekk inti qbadtlu idu u ħadtu passiġġata u qed jafdak. U anke jekk għaddej minn mogħdija mħarbta, imwiegħra, qed jafdak għax qed iżżommlu idu. Jiena qaluli li ġieli jkollok iktar noti milli paġni ta' pubblikazzjoni ġdida. Iva, ġieli jkollok hekk, iva.
Imma speċjali fir-riċerka. Għax inti jekk qed tirriċerka biċċa xogħol, ir-riċerka tagħmel daqshekk u tuża minnha daqshekk. Tifhem? Imma trid tkun hemm biex inti tkun fuq l-isfond tiegħek dik ir-riċerka. Jien nemmen ħafna, issa kull kittieb għandu l-istil tiegħu ta', ġifieri mhux li qed ngħid jien bilfors ikun hekk.
Ġifieri jien mhux qed ngħid xi ħaġa regola, l-istil tiegħi. Jien iħobb ikolli kollox ippjanat. Ħalli mbagħad invarja minnu, imma l-pjan irridu hemm. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, u kif niġu lura nixtieqek tkellimni ftit u tgħidli ftit x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida, x'inhi r-relazzjoni tagħhom mal-kotba, u fuq kollox kif ir-relazzjoni tagħhom mal-kotba nistgħu ntejbuha. Ebqgħu hemmhekk.

Best Deal Properties.
Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, Passjoni, b'għajn għar-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa, Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xemgħa artiġanali magħmula b'imħabba.

Nilqakom lura għal Prime Time f'Taħt il-Ġimgħa ma' personaġġ li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira lejh. Miegħi għandi lil Trevor Zahra, l-istejjer ta' Trevor dawk li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi u anki forsi naqra ikbar, kbirna bihom aħna. Trevor, ovvjament l-istejjer tiegħek, ir-rakkonti tiegħek tista' taqrahom mhux bil-Malti biss, tista' taqrahom bl-Ingliż, Ix-xogħol tiegħek ġie tradott għar-Russu, għall-Franċiż. U għandi ktieb għan-Norveġiż ukoll. U għan-Norveġiż ukoll. Trevor, inti b'mod kontinwu tiltaqa' mal-ġenerazzjoni l-ġdida sabiex ovvjament tippromovi l-qari. Hekk, kif tirrakkonta r-relazzjoni tal-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija mal-kotba? Diżgrazzjatament, ikollna nammettu li l-qari qed jonqos. Issa, ir-raġuni tista' tkun ħafna, ma nistgħux inpoġġu subgħajna ngħidu minħabba f'hekk jew hekk. Hija kumplessa. Naf illi t-tfal tal-lum u ż-żgħażagħ għandhom ħafna distrazzjonijiet. Waqt li aħna fi żmienna kulma kellna l-ktieb biss. Tinsiex jiena trabbejt fi żmien anqas kellna televiżjoni, ġifieri, it-televiżjoni daħal meta jien kont għadni tifel, ġifieri kont għadni kważi fl-adoloxxenza tiegħi daħal. Jiġifieri aħna kellna l-ktieb biss kważi. Illum naf li għandhom ħafna affarijiet oħrajn. Però xorta l-ktieb jibqa' għandu sehem importanti. U għalhekk jiena nemmen ħafna illi tkun ta' għajnuna kbira jekk nipproġettaw il-qari bħala dak il-sors ta' divertiment u mhux ta' tagħlim. Se jgħallmek il-ktieb ta', imma l-ewwel irid itik gost. Il-pjaċir l-ewwel. Għax jekk ma jtikx pjaċir, ma titgħallem xejn għax ma jinteressakx. Allura jien anki fl-iskejl meta mmur fl-iskejl inkellem tfal u anki għalliema u ġenitur ngħidilhom aħna naqraw biex nieħdu gost qabel kollox. L-affarijiet l-oħrajn jiġu wara. U taqbel miegħi jekk ngħid li l-eżempju jkaxkar? Bla dubju.
Jiena drajt u nħobb il-qari semmejt in-nanna u it-tija l-ewwel imma ta' min insemmi wkoll li missieri bil-ktieb f'idu il-ħin kollu. Ħuti kollha jaqraw kienu. Il-ktieb għalina kien ħaj. Il-ktieb ma kienx dekorazzjoni, kif niddekoraw b'vażett, bil-fjuri jew bi statwetta, il-ktieb huwa ħaj. Tużah, taqrah.
U niddiskutuh, u niddiskutuh, u nitkellmu fuqu, bħal niddiskutu llum, jien naf, film. Qed tifhem? Jew serje. Jew serje, jew jien naf il-Eurovision. Jiġifieri niddiskutuhom dawn, ikollna ktieb niddiskutuh. U għalhekk ngħid, kull meta jiena jkun hemm xi ġenituri u jgħiduli, għax it-tifel tiegħi, it-tifla ma taqrax, ngħidilhom, inti taqra? Għax il-ktieb irid ikun ħaj. U dak l-importanti, l-ktieb irid ikollu sehem kbir fil-ħajja tagħna. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda, Trev, kurżità personali, biex taqra inti, personali, tippreferi l-verżjoni klassika, l-kotba tal-karti, jew inkella iktar modern bid-diġitali? Le, ara, biex nagħmel riċerka, illum ovvjament nuża l-internet, il-mobile, it-tablet, eċċetera. Imma biex naqra għall-pjaċir kif semmejt, irrid il-ktieb. Irrid inxomm il-karta, Irrid inħoss il-karta f'idejja, irrid nara dawk il-paġni ta' qabel tal-ktieb sakemm idaħħluni fl-istorja, issni dħalt fl-intrata ta' dar u mbagħad bqajt miexi 'l ġewwa. Eħe, jiena bqajt minn dawk il-boloh li nħobb inxomm ir-riħa tal-linka tal-ktieb. U iktar ma titgħarraq il-ktieb iktar ma jkun użat, iktar nieħu gost għax nibda ovvjament nirrealizza li għaddejt ħafna esperjenzi ma' dak il-ktieb partikolari. Meta jġibuli xi ktieb it-tfal biex niffirmalhom, U darba kien hemm każ fejn tifla ġiet qaltli, U naqa' mgħarraq dal-ktieb, għedtilha dan huwa l-isbaħ ktieb li rajt. Għax la tgħarraq ifisser, nispera li mhux xi ħadd garaħ għal ras xi ħadd, nispera li tgħarraq bl-użu, u hekk għandhom ikunu l-kotba. Trevor, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi, però fuq kollox grazzi ta' kemm tispirana u tgħidna divertiment u emozzjonijiet. bil-kitbiet tiegħek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Grazzi għal Cucina d'Oro, ħa nieħdu ħsieb li nottoppjawlek il-pantry tiegħek, sabiex ovvjament meta tixtieq inti tkun tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek għal dik it-togħma perfetta. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk grazzi għall-Berocca għalik għandna numru ta' vitamini, kif ukoll grazzi għall-yogiti, Għalik, għandna selezzjoni ta' tejiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te. Grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti, kollha kemm huma vera tajbin u apparti milli huma tajbin fit-togħma tajbin ukoll ħafna għas-saħħa. Grazzi ħafna Trevor u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli għażiltu li tibdew is-serata tal-lejla miegħi, wisq iktar grazzi talli bdejtu l-ġimgħa. Miegħi, infakkarkom li bħal-lum ta' kull nhar ta' Tnejn ikollna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Tellion, biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti grazzi għal Tellion, jekk tipparteċipaw, tridu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u jekk tirrispondu tajjeb, grazzi għal Tellion toħorġu rebbieħa. Qed nistenna. Ir-risposta tagħkom. Idħlu fil-paġna ta' Facebook ownbonnici.tv u għażlu r-risposta li li taħsbu li hija t-tajba. Jien nawguralkom is-serata t-tajba, l-lejl it-tajb, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra. Saħħa, niltaqgħu.
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Collier's Greek Yogurt. This is the new site to Rona. At Continental Cars.
Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.